Kif aħna nilqakom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u mhux sew dejjem inżuru t-toroq biss, allura ddeċidejt li nagħmel xi ħaġa qed inbaltilhom it-triq għaliex minn hawn ftit ieħor triq Anġlu u Marjana Camilleri se tkun lesta ġewwa il-Fgura. U min kienu Anġlu u Marjana Camilleri? Eh? Il-fundaturi dawk illi kellhom għalqa u tawa biex timbena il-Knisja fl-1946. Isma', inti taħdem fi Triq Marjan u Għanġ, taf min kienu? Le, ma nafx. Ma nafx min kienu. Imma ħija tittamel naqa homework ma nara ħadd inti ħatu għattara triq tagħna biex titgħallem min kienu. Eh. Inti taħdem fi Triq Anġlu u Marija Marjanna Kamilleri. Insomma daw, min kienu? Eh? Kienu kellhom għal hawnhekk Bravu! U kellhom xi razzett. Tifhem, ħallew kienu x'ismu, il-Knisja ħafna kienu jgħinu ħafna l-Knisja. Kieku nista' ngħannqek u nbusek, ingħannqek u nbusek. Fil-fatt, Anġlu u Marjana kienu taw din l-għalqa għaliex il-kappella li kienet iddedikata lill-Madonna tal-Karmnu dak iż-żmien kienet saret żgħira wisq u bis-saħħa tagħhom illum bnew din il-knisja. U warajja, inti u dieħel lejn il-knisja hawn din il-plakka li propjament tfakkar lil Parrinu Anġlu Camilleri li dakinhar li tqiegħdet l-ewwel ġebla kien qiegħed fuq il-post. U ma nafx għadiex l-użanza, imma qabel jekk ridt tkun taf xi ħaġa trid tmur għand il-kappillan tar-raħal. Tajjeb? Kif aħna, Father Ray? Thank, mhux ħażin thank you, eħe. Kif tħossok l-ewwel nett bħala l-kappillan tal-Fgura? M'iniex ħafna hawn, ta' jien, imma nżomm is-sadda ftit ta' żmien, inni hawn mit-2012, imma kappillan sirt fit-2016, jiġifieri ħa nagħlaq ħames snin. Il-Fgura laqgħuni ħafna. In-nies tal-Fgura ġejjin minn kullimkien hawnhekk. Hija parroċċa li kibret ħafna f'dan l-aħħar snin, illum hawn kważi erbatax-il elf il-Fgura li jlaħħqu iktar minn tlett elef u ħames mitt familja. U kulħadd jgħaddi minn hawn qisu wkoll. Iva, iva. Hawnhekk il-vantaġġ hu li l-knisja qiegħda ċentrali, qiegħda fiċ-ċentru tal-lokalità. Issa, Għandkom knisja partikolari ħafna. U hawnhekk ħdej il-knisja eżatt hawn di trejqa żgħira illi hija propjament iddedikata għal min iffinanzjaha, mhux hekk? Anġlu, Marianna Camilleri. Dawk huma l-benefatturi l-kbar tagħna. Infatti għadna nagħmlulhom żewġ quddisiet fix-xahar għall-eternità, għal dejjem. Eħe, il-patrijiet kienu preokkupati u semgħu daw Anġlu u Marianna u tawhom l-art biex inbniet din il-knisja u l-kunvent. U ġiet fiċ-ċentru tar-raħal. Ċentru ċentrali. Issa, x'għandha partikolari apparti dal-stained glass li huwa naħseb uniku għal Malta x'qatt ma rajtu xi mkien ieħor. Kważi tista' tgħid m'hawnx bozza mixgħula, mhux hekk? U bid-dawl tax-xemx imdawlin. Il-knisja dejjem imdawla, eħe. Il-partikularità tagħha hi kif inhi kif inhi mibnija. Ma tarax bħalha hawnhekk hawn Malta. Hija konkrit, fiha ħafna ħġieġ u fiha ħafna fiha ħafna dawl. U komda li kemm biex taħdem għax dejjem dejjem naħseb ngħid min jaf x'hemm hemm wara. Komda, komda ħafna. U isma' bdejt tgħidli xi ħaġa wkoll fuq dawk l-istatwi l-għandkom tal-Ġimgħa l-Kbira hemmhekk. Dawna riċenti, eh? Id-Duluri hija ftit ilha ftit hawn, dik sibtha hawn meta ġejt hawn. Dik hija xogħol Alfred Camilleri Cauchi u ibnu Aaron. Dawk joqogħdu hawn il-fgura għalkemm imnislin minn Għawdex. Dik xogħlu, dik id-duluri, ir-Redentur xogħlu wkoll u anke dak il-Kurċifiss. It-Trinità, it-Trinità, Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu s-Santu. Kif tidħol, għajnejk tmur fuqu. Father, grazzi ħafna talli dawwartna dawra ma' dil-knisja, jekk għandkom iċ-ċans tkunu ġejjin 'l hawn tisimgħu quddies, sabiħ li tiġi tismagħha l-fgura, mhux hekk? Għandna ħafna kumdità, għandna sitt quddiesiet nhar ta' Ħadd. Eżatt. Fl-1965, il-knisja li kien iffinanzja Anġlu u Marjana reġgħet ġiet żgħira għax il-fgura dejjem kienet qed tikber. U allura il-patrijiet Karmelitani ta' dak iż-żmien kellhom bżonn jerġgħu jkabbru. U b'hekk, fl-aħħar waslet il-knisja ta' warajja. Il-pjanta tal-knisja l-ġdida saret fuq stil modern u oriġinali b'saqaf li jgħatti aktar minn 370 pied kwadru mibdi mill-art u miżmum biss minn erba' ponot 'il fuq tagħha. It-tqassim minn barra huwa f'forma ta' piramida b'fetħa triangolari kull naħa tal-knisja li tagħmilha tidher qisha tinda. Il-faċċata tal-knisja, jekk dejjem tiġi mill-main road, għax din il-knisja tista' tidħol minn kważi kull ponta tagħha, għandek issib din l-istatwa ta' Ġesù kurċifiss. Issa, propjament din l-istatwa kienet maħduma għal ġewwa, imma mbagħad b'xi mod u manjiera spiċċat fuq barra. Togħġobkom il-knisja tagħkom? Iva, għax moderna u li noqgħod hawn tant u ġifieri t-tfal għamlu l-praċetta u l-griżma. u togħġobni ħafna. Taf minn bniha l-arkitett kien jismu? Għanajlek jien, Edward Mikalle. Bravo. Proset għalih. Id-dizinja kif id-dizinja vera sabiħa. Joseph, kemm għandkom knisja sabiħa. Grazzi ħafna. U jena minn fej Joseph għaw Inkomplu nilaqu xjenx vera ġus. Eh, u ngħidulkom eh, li niltaqgħu il-ħadd li ġej jekk Alla jrid sabiħa, eh? Eh, għax aħna nagħmlu fuq it-toroq. Eh, eh, eh. Għalhekk.